Бу орто дойдуга олорон ааһар киһи оҕо төрөтөн, дьиэ туттан, мас олордон барыахтаах диэн өс хоһооно бар. Мин бүгүҥҥү биэrim геройа бу сорудаҕы хас да бүк төгүл ааһа толордоҕо диэтэхпинэ улаханнык алҕаһаабатым буолуо. Ону ааһан кини олохсуйбут сирин-уотун тойбохойун, бүтүн республика, дойду үрдүнэн үйэлэргэ суон сураҕарта аатын ааттатта. Биллиилээх биолог, краевед, натуралист Ленин, Үлэ Кыһыл Знамята орденнар кавалердара, РСФСР, Саха СССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала, социалистическай үлэ геройа Георгий Евдокимович Бессонов бу күннэргэ тоҕуһуон сааһын бэлиэтиир. Сунтаарга ыалдьыттыы кэлбит киһи эрэ барыта биир бастакыннан аатырар Тойбохой музейын көрөргө тиэтэйэр. Олохтоохтор да сырытыннарбакка ыыппаттар. Тоҕо диэтэххэ, музей кинилэр киэн туттуулара, ытык сирдэрэ. Баай ис хоһоонноох музейнай комплекс аҕыйах сылтан бэттэх ыалдьыттары киэҥ-куоҥ, сандаара тыкпыт саҥа таас дьиэҕэ көрсөр буолла. Бииртэн биир саалаҕа үктэннэххэ, саҥаттан саҥа кэпсээн дьиктиттэн дьикти көстүү арыллан иһэр. Туох барыта кыраттан саҕаланар. Тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаахха Тойбохойго эдэр эрчимнээх биолог уол үлэлии кэлбитэ. Тип-тилигирэс биир миэстэҕэ таба олорбот энтузиаст-педагог кэллэ-кэлээт оҕолору түмэ тардан көрүөх бэтэрээ өттүгэр оскуола иһинэн үлэ учаастагын тэрийэ охсубута. Үүнээйи хайдах быһыылаахтык үүнэн, силигилээн тахсарын, оҕолор паартаҕа олорон буолбакка, оскуола иһинэн үлэлиир учаастакка бэйэлэрэ үүннэрэн, көрөн-истэн, харайан үөрэтэр буолбуттара. Юннаттар үүннэрбит оҕуруоттарын аһын арааһа, үүнээйилэрэ сыл ахсын быыстапка-дьаарбаҥка тэриллэн хамаҕатык атыыланар буолара. Ата мин учуйбутан Начальнай кылаастан ыла аҕам айылҕаны таптыыр этэ, выпусканы куруук айылҕаны айылҕаҕа ыытар этэ. Убайбын кытта куруук мин айылҕаҕа дьэрим балыктыыр этибит. Мин Бу туоҕу бу дьиэдэри тэрийиигэ уопуттуу учаастактары тэрийиигэ барытыгар араас бокуоттары оҥорууга эбит хамнаҕа үлэлээбит бэйэм айылҕаны таптыырбынан онон барар этим оҕолору тардар этим учууталлары тардар этим бары ордук көмөлөһөн Дьон активистары кытта бииргэ үлэлээн бараны сыппыт. Өрөтөр буолбакка, аны тыыннаах муннук тэриллибитэ. Ханнык-ханнык кыыл суоҕай. Кыракый чыычаахтан саҕалаан бөрөҕө, туртаска, тыатааҕыга, чараппаахыга тиийэ араас хамсыыр харамай тыыннаах муннукка дьиэлэммиттэрэ. Оҕолор ойуурга үгүс экскурсия, поход кэннэ тыыннаах муннуктарыгар анаан араас харамайдары аҕалаллара. Онон бэрт кыра эрдэхтэриттэн эрчимнээх энтузиаст, инициатор Георгий Евдокимович баар буолан айылҕаҕа көтөргө сүүрэргэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһарга үөрэммиттэрэ. Оскуола детдом оҕолоро тыыннаах муннуктан арахпат идэлэммиттэрэ. Ас тобоҕун аҕалар харамайдарын сууйар-сотор, бокуойа суох букунайар буолбуттара. Юнайская статья үлэлиир оҕолор Били ааһыырбытиттэн остулуйбутуттан аһылыкталаах хомуйан илдьэн кыылларбытыгар эбии аһаталыыр этибит уонна хайын буоллаана күйэҕотунаан эҥин уонна били үүннэрэр туохтарбытыттан иилэсэйэн оҥорор этибит хайыннар кыһыннары үлэлиир этибит хайын балланал харамайдарбытын харайа харайабыт э, садка үлэлиир этибит онно хайын республика араас оскуолаларыттан э, оҕолор кэлэннэр э, ол гимнастика станция лаар тэриллэритэ онно кэлэн Һынньанан ол саады били кыыллары кытта билсиһэн, үлэлээн көрөн-истэн бараллар этэ. Тирэйигэ этэхтэринэ хаһа баара үчүгэйдэр оҕолор. Урут да бэт активно дьүүллээбиттэрэ. Били да онно үлэлиэхтэрэ сөп, ону тэрийээччиттэн тутулуктаах. Вот. Оҕолор айылҕаны таптыыллар. Аны таптатар гына үтүөтэ бэйэ иитиэххэ наада, онтон бэйэ аатта тутулуктаах. Холобура бу урут кыһылларга юннат станцията бэрт күскэ үлэлээн кэлбитэ дьи. Хаста нэһилиэктери түмэн үлэлэтэр этибити диэн кэпсээтин дии ол туһунан өссө сиһилиикэ ситиһэҕин да? Ты манна ити Батыйский сад диэн сүүрбэ биэс гаалаах киһи холобура. Сону сөбүлээбэттэр этэ. Институкка оччоҕо, университекка оччоҕо уһуох этэ, академия уһуох этэ. Маныгы диэн, уонна оскуола бу сүүрбэ биэс гааҕа туол үөрэтэ хайа диэн. Ол министерство бобор этэ, ону күүнэн тэрийпит. Дигинэн оскуолара буолбатах, детдом Эления бүтүнүүтэ оройуон ойбох оскуолалара оройуон тэрилтэлэрэ бара кэлэллэбиттэрэ манна республиканский семинардар буолбуттара отуччалыы учууталлар хас да сыл кэлэн эмиэ курс бириэмэтигэр манна учаастакка үлэлээбиттэрэ, школаларга производственнай практика тэриллибитэ, онно оҕолор кэлэн үлэлээбиттэрэ. Уонна родителлэр, учууталлар эген бары колхозсаахтар бары үлэлээбиттэрэ. Ону манна Heleniaҕа баар дьон бары үлэлээн Те саата турууппут Рейдарскай станция турууппута. Онон уопсай күүһүнэн диэххэп. Ити курдук от-мас силиһин тардан сиргилии сайдарын кэриэтэ Тойбохойго республикаҕа аан маҥнайгыннан юннаттар станциялара тыыннаах муннук, онтон баара-суоҕа биир сылынан кыраайы үөрэтэр музей аһыллыбыта. Георгий Евдокимович ылсыбыт дьыалата наар бастакы ааты чиэстээхтик сүгэн иһэрэ. Ол курдук тыһыынча тоҕус сүүс биэс уон сэттэ сылтан саҕалаан республикаҕа аан маҥнайгыннан ботаническай саад эмиэ оннук бастакы, республикаҕа Ленин музейа, Дендрари паарката, хартыына галереята, эдэр натуралистар станциялара, кыһыҥҥы саад, Айылҕа дьиктилэрэ, норуоттар доҕордоһуулара, килиэп музейдара биир-биир баар буолан испиттэрэ. Ама хайдах маннык сүҥкэн үлэни соччоҕотох киһи баһылаан-көһүлээн, хамсатан, сайыннаран үлэлэтиэн сөбүй диэн санааҕа элбэх киһи ылларан ааспыт буолуохтаах. Георгий Дмитриевич манна Биһиэхэ Тойбохойго кэлэн үөрүйэҕиттэн мин кинини хайдаа эрэ чугас уонна истиҥ табаарыс курдук көрөр этим. Ол курдук киһи ханна баарар тиэмэҕэ боппуруос ыйыттаҕына хаһан баҕарар ханнык баҕарар миэрэ бириэмэҕэ сөптөөх эппиэти уонна толкуйдаах ыаналаах эппиэттэри уонна биэрээччи. Уонна мииттэн эмиэ хайдах дьыыпын да хайдах механизатор буолбуппун бу тиэрдэн биэс сыллаахтан реабилитациятын кытары хайдах механизатор буолан билиҥҥэн үлэлиэһиллэрбин иҥин аһара интириэһиргиир уонна аһара кэлэксиир этэ. Потому что урут техникааһы яннаах киһи аҕыйах этэ. Онон мииҥитэрэ аһара үчүгэйдик истинник кэпсэтэр киһи. Билигин даҕаны биһиги көрүстүбүт даҕаны, ону-маны бары туһалаһан, кэпсэтиһэн ааһабыт уонна истиҥник өйдөһөбүт, бэйэбит санаабытын билсиһэбит кининиин. Курукку музей улаханнык эргэрэн, эмэх буолан элбэхтик буорту буолбута. Ону тупсарыыга основном дьэ үлэ-хамнас барда уонна Бу музейы инники өттүгэр өссө үйэтитэр, туруорар курдук, холобур, биһиги былааннааммыт үлэлээн-хамсааныттан дьэ кэллибит. Атамын күрү быһа ассадаттан киэһэ хойукууга диэри уонна киэһэ уон иккигэ диэри игин олорон үлэлиирим. Миэхэ хомуйааччым, бу кэргэним Ксения Алексеевна сүбэһитим даҕаны, көмөлөһөр даҕаны, бара өттүнэн хаһаайыстыбалара сириннээн кини үлэлиирэтэ мин улаханнык тиҥ общественнай үлэ аатыгар охсубут охтубутум. Отонон итинтик уопсай күүһүнэн тэрийэн баран испиппит. Мин хачча ханна да курортка гына биирдэ эрэ Оон ыксын итинник уоппуска диэни билбэр этим, отунан үлэлиирбит сайыннары, кыһыннары. Гөргөр Дакеевич Хуоводнай бириэмэтигэр, Хиньялаҥ бириэмэтигэр аһара дьарбахтык угустук буолбатар бултуурун хебигир киһи этэ. Мин эмиэ булчут идэлээх киһибин. Эми улахан булка да дьыбатырбын кыра хаҥас бултары бултааччыбын. Ол ыйдан биир да бииргэ биир дугдаҕаты бэчээммит бииргэ олор булпут. Онно кини обычно туоһанан ол да оччоттон даҕаны ачыкылаах эдэр буолар этэ. Ону миэхэ биирдэттэ аны ити икку куси эрди итини дуплеттыахха диэтэ.

Киһим допулеттан биири түһэрдим, нэмэ биири түһэрдим. Ону сэнэн ханна баара хырыларга көхтөөх, бэһиэлэй уонна көрдөөх нардаах киһи буолар Дүөргөп Дакиевич. Ол эйин мен кинини уруккуттан нааны билиҥҥиэхэ дылы убаастыыбын уонна ытыктыыбын. Музей экспоната байарыгар, материальнай базата туругурарыгар нэһилиэнньэ улаханнык көмөлөһөрө. Ол иһин да буолуо, Тойбохойдор музейдара диэн бэрт сөпкө ааттаан эрдэхтэрэ. Кыралыын улаханныын, эдэрдиин-эмэнниин улуус бүттүүн көмөлөөн, кырдьык даҕаны ол сылларга үлэ күөстүү оргуйара. Кыраайы үөрэтэр музей үөрэнээччилэри төрөөбүт дойдуну, айылҕаны таптыырга үөрэппитэ, инникигэ сырдыкка угуйбута. Любовь тойбохойго кэлэн олохсуйбутуң ырааттаҕа хас сыл буолла быһылааҕы? Отут биэс сыллаахтар. Төрүччэ тоҕус жүз отут биэс сыл. Тойбохойу хунтаары дойдум иккис дойдум диэн ханыыгын да? Адя, мин сирим оттон да тойбохой буоллаҕа, хунтаар. Ну, ханна билин онно-манна ыытаатыыллары барбаппын. Онон мин манна Манна олохсуйдум, олохсуйар та тойбохой буоругар хааларын булу. Георгий Евдокимович уонна Ксения Алексеевна иккиэн огдооbo хаалбыт дьон сүбэлэрин холбоон бур-бур буруо таһааран ыал буолан олорбуттара алтуонтан тахса сыл буолла. Ити гонна бара хуру-хуру бүтетеди. Мен деддум үрелмегиттахпына. Ону билин

Киниэхэ үлэлииригэр да усулуобуйа оҥоруохха наада эмиэ ол барбах нэһиилэлиир үлэлээбэт буолаһыттан отол киниэхэ усулуобуйа оҥоруохпут ол иһин дьиэҕэ олоҕолорбун кытта да олордохпут дии Ханнык хаачыстыбаларын ордук сыһыан алыыгыный? үлэһитин кыттыксытын

Олох нүүтэлли түһүннээх ээй буоллаа дии, бастаан кэлэрим барыы үлүкүйэ сылдьар куударалаах баттахтаах, ону тоһун э, улаатан эрэр кыыс, улааппыт кыыс, хайдаары төһө да үөрэммитиҥин, хин симпатиялыан ир буоллаан дийтоҕо, оттотоодо киһи. Георгий Евдокимович олоҕун тухары араас эппиэтинэстээх дуоһунастары ыла сылдьыбыта. Ханна да анаммытын иһин, кини, бастатан туран, дьон, норуот туһугар үлэлиирин хаһан да умнубат этэ. Ол да иһин буолуо, хас да көлүөнэ дьонун иитэн таһаарбыт муударай учуутал наҕараадатын ааҕан сиппэккин. Төһө даҕаны ыал аҕата күн туллар үлэтиттэн бокуойа суох буоллар, оҕолоругар аһара кыһаллар этэ. Ксения Алексеевна уонна Георгий Евдокимович холбоон уон оҕолоохтор сүүрбэттэн тахса сиэннээхтэр, элбэх хос сиэннээхтэр. Бары муста түстэхтэринэ биир кыра нэһилиэк дьоно баҕас баар буола түһэр. Икки тыһыынча икки сылга Бессоновтар республика бочуоттаах дьиэ кэргэнэ диэн үрдүк ааты ылан тураллар. Оҕолоругар олус суохтаабат этэ. Усуруогай Ото туох быһыытынан мээлэр тоҕунуон мен өттөөн кыргыталаан киирэн барбат, ол номерин аҕа быһыытынан устуруогай илисиими тутуһуннарар этэ. Эннэ онон даҕаны ол оҕолор туохтаабыттара буолуо. Ото тииһэ хололоох буола көмөлөһөр, көмөлөһөн

Киэһэ оҕолор чуумпутуктарын иннэ кэлэсин лампатыгар чуумпунан олорон оҕо таҥаһа тигэр этим. Эһэҥ хайдах киһини туох хойор тэрийэригин? Мигин да туохха барытыгар кини уола мигин сибэккиин олордорго уонна сибэкки буорун хаһарга уонна Тээпкэлииргэ игин үөрэппитэ уонна кини уоллаана «Сибэкки илииһин алдьаппаккаларга» диэн уонна кини сибэкки сиэмэтин ыһарга уонна уоллаана хоттоско олордорго хоттоско хостуурга уонна Оҕус сылын ыларга уонна уоллаҕына туохха чэ элбэх хойо эрпитэ Улааттаххына бу эһэҥ курдук элбэх ба материаллары хомуйан музей эбии халҕаан оҥороххун баҕараҕын да оннук бааннааххын да эһэҥ курдук буолуоххун баҕараҕын Күн-дьыл сүүрүктээх үрэх кэриэтэ иннин диэки дохсуннук устар. Георгий Евдокимович уонна Ксения Алексеевна төһө да кырдьыбыттарын, ыарытыйбыттарын иһин, бэйэ-бэйэлэригэр наһаа истиҥник сыһыаннаһаллар. Харайсан, өйдөһөн-өйөһөн, сиэннэрин сылааһыгар угуттанан тойбохойго олороллор. Үлэлии үөрэммитинэн ытык кырдьаҕаспыт билигин даҕаны кабинетыгар үлүгэр элбэх паапка, кумааҕы, хаһыат быырыскатын эгэлгэтэ баар. Төһө даҕаны кини тоҕуһун ысхааран ууллардар, тигинэччи үлэлии-хамсыы олорор. Арай хомойоро, сонньуйара диэн эдэр буолбатаҕыттан. Олоҕун тухары үлэлээбит үлэтэ кэнникиннэн тохтоон, сорох өртө олох даҕаны кэхтэ быһыытыйбытыттан, дьон-сэргэ кэрэни өйдөөн көрбөт, сыаналаабат буолбутуттан санаата түһэр.

уонна оччо биирдэҕинэ маһы көрбөттөр, устанньыттары көрбөттөр, үс питомник баарата, биир питомник суох, тепловой үүнэйэлэр, декоративный үүнэйэлэр көрүлүбэт буолбуттар. Гендерарий эмиэ таҥнары түстэ. Онон миһанабар ботаническай сад администрацията бу музейы көрдөҕүн аатынан, үлэһиттерин көрдөҕүн аатынан. Бэйигэ музейбыт маҕанайгы музей, школаҕа маҕанайгы музей. Онтон кэлэн манан учууталлар кэлэннэр Дьээлбэх сиргэ тэрийдилэр. Билигин оройуоммутугар даҕаны, республикаҕа даҕаны туох да элбэх музей, араас сылалаах музей да тэриллибит. Бу үчүгэй. Үчүгэй, онон билигин музейдар сайдар эрээри араас көрүҥнээхтэр, араас формалаахтар, араас инициативнай дьоннор баар буоллулар. Мин санаабар, хайдыы бэти баран иһэр, салгыы итини барар буоллар үчүгэй буолуота. Вот онон музейнай дьыала саҕаланна, баран иһэр өссө сайдарыгар баҕарабын Оттон эн бу бэйэҥ бу олоххун барытын анаабыт үлэҥ түмүгүттэн төһө астынаҕыный? Хайдах буолла дии саныыгыный бу холобура тоҕуһуоҥҥун туолан олороҥҥун? Тэмэлэхтэнэн олоробун музейынан өссө сайыннарыахха наада тупсарыахха наада элбэхтик тупса илик элбэх оҥоһулла илик Ботаническай сааккалар ити хомолтолоохпун, станцияны үлэлэппэт буолаатыллар, хомолтолоохпун, предшкольнай учаастак суох, живой уголок суох, онон ити сорох өттүгэр суох буолбуттарын ытыы ыйдьабын, санаарҕыы ыйдьабын, дьэ ол сайын Сөптөөх дьоннор көстөннөр иннин диэки хаамтарыахтара диэн көннөрү эрэнэбин. Үтүөнү үйэтитэр уһулуччулаах учуутал, сүдү киһи баар буолан, Тойбохой тойукка туойулунна, Сунтаар Сибииргэ сураҕарда, Саха сирэ Союзка билиннэ диэн суруйан турардаах оройуон хаһыатын бэтэрээн журналиһа Иннокентий Сивцев. Үлэһит киһи, патриот, энтузиаст Георгий Евдокимович Бессонов үйэтин тухары үлэлээбит үлэтэ, бар дьонугар анаабыт бэлэҕэ, сүтэн, кэхтэн, симэлийэн хаалбакка, утумнааччылар көстөн, улахан учуутал умаппыт уотун иккистээн күөдьүтүөхтэрэ диэн эрэл кыыма баар.